Sel ba habri bo Instagram por fin? Sí fi, mañan mañan. Ah, mi ta kere bo. Ladies, manera bosanan sa, social media ta echt un parti di nos bida hopi of di mayoria persona. Hopi hende ta hasi uso di sea Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ma lo bida uno? Pasan fel den. No. Esaki ta Facebook si? Facebook si. Dus esaki nan ta e sunan ku mas nan ta hasi uso di dje. Pero na boso opinion, boso no ta haña ku nos ta eksponé muchu riba e social media? Si, ami ya. Si mi wak sierto postnan ku mi ta mira en bèrdat riba e Facebook vooral. Mi ta kere si tin ho tin hende ta echt paso a bai hopi leu. Ok. Mi ta kere ku awor aki no tin bida privá mas nos tur hende sa una bo ta, ki bo kome, ki bo ta bezig kuné, ki bo a bebe, ki bo ta siendo. Konta palanta. Anto bo ta si bo sa e story ku tin awo ki dos kada un kos i tin mes hende ta un tiki heelthy di esei. Mi ta he leuk, mi ta he fòn pero ora bo bai sinta pensa un ratu nos no ta bai hendo muchu. Awor mi por kompartí ku bosnan ku ami nunka wak ni un stori di niun persona, ni tampoko mi no a pone niun stori. Mi a tende di dje riba Facebook, pero ami ta tiponan ku no ta kompartí asina tantu riba Facebook. Pero ta respetá esnan ku si ta hasié. Pero si, mi ta mi ta di akuerdo ku Melissa ku tin límite. Anto e límite aki nos ta bisa ta pas'é. Anto for algo about safety tambe. Korekto. Tin mei mi ta sinta pensa. Ok, ten bo mira malu. Si tur hende sa unda bo ta, dus bo pone bo location. Dus awor aki mi ta tal kaminda. Eigenlijk si un hende ke yega hasi bo un daño òf si un hende ke hasi algu, nan sa presis unda bo ta, unda ki momentu. Anto esei eigenlijk ta bai hopi leu. Of nan sa tambe ku bo no ta na kas. Yes. Tambe. Dos ku nan por bai aden. Korekto. De fakto bai invitá nan. Sí, pasobra nan sa, ah, e ta ta el kaminda ora aki ke mi si mi ta planea di hasi algu so wak. Tin hende ku ta hasi malu, nan no ta hasi eso mar nan ta vòlg bo. Juist. Bèrdat. Nan ta wak bo kas, nan ta kontrolá, nan ta chèk. Anto si bo no tin e privacy, por ta bo facebook page. ta habri public of mi no sa por ta mano tin fai e privacy manera mi sitai riba bo facebook of riba bo insta ta facil pa hende por eigenlik tin control kiko bo ta haciendo unda bo ta Hopi aña pasa eigenlik mi mes sa bo un persona asina dus un chinchan cos ma post algo pero segun cu bo ta madurando bo ta mira cu hey no ta tur hende mester sa kiko tur bo ta haciendo esey a bin cambia. Boso a ta di acuerdo cu esey? Baña toca un parti importante. Ta madures ta hiba bo ena? Sí, anto no ta tur hende ta madura, na mi opinion. No, wak, mi ta kere madures por tin un parti, pero mi ta kere tambe por ta kosnan, sí ta madures, kosnan ku pa eksperenshá. Manera ami, si mi tin un kue komo ehèmpel, ami no ta pone nada hopi personal riba facebook. Mi por pone. Oke, m'a bai un fiesta, m'a sa ku un potret leuk, òf bo sa un sèlfi, òf kimi ta siendo, mi ta kere Facebook i Instagram ta un hopi bon pa bo business, pa hende sa kiko bo ta bezig kuné di e parti ei. Pero bo no ta bai haña mi ta post potret ku pareha, nos ta na beach, ata nos. No, mi no yega hasi el e, mane Vane a bisa antes. Anto awor ki mi no ta haña e nesesario mas. Pero anto e kos asina era ku pasobra nan no ta mir'é riba facebook òf riba social media, tin hende tin e gevoel ku ei, e no ta pasando. Pero ta por wou bo ta skohe unda bo ta pone bo liña. Kiko bo ta pone riba social media i kiko no. Juist, juist. Anto hopi hende ta mal interpretá, a no, e ta nota riba facebook,

E ora ei ta otro kos, pero tur lokual ta trata ami su privasidat mi ta warder asina tantu ku komo mi ta kis pa ni mi whatsapp su profile no tin sierto potretten riba dje. Ok. Na berdad nan lo tin otra riba esei ta bira mas sigur. Ya, mi ta kere ta depende komo ta komo persona. Si bo ta un hende ku ta hopi reservá, naturalmente e facebook e ora ei ta bira algu ku bo sa hopi general, no ta bai muchu den detalles di. lo cual cu ta bo bida personal. Correcto. Ami, mi por ta un hende privá, pero depende den kiko. Sí. Dus ami por share toch kiko mi ta pensa, hopi fácil riba am, am, am, social media. Mi por share toch am, kiko mi ta haciendo of am, lo kiko mi a haci, cu ta, cu mi ta haña algo leuk pa compartí. Pero toch tin cierto cosnan mi ta bisa, esaki ta pa mi. Pa bo, juist. Esaki mi ta tene pa mi. Con cu bay bien, e ta keda un escoho di cada persona. Correcto. Dus kiko sí e ta pa ti y kiko no. Pero loke si mi no ta haña grei ta e personanan ku no por respetá otro su opinion riba social media. Ban bisa si bo no ta de akuerdo ku algu mes sigui wak otro kos kual bai abou. Dikon krea un diskushon den momentonan ei? Anto kisas hendenan ku ta bon ku otro pa años amistat a kaba inana pa un simpel komentario. Pero mi ta kere atrobe inandaami ta madures, pask Vania pasobra ami. Portador ku mi tin e parti di edukador, entonces docente. Si mi mene mira ku un frènt a pone algu ku eingeluk no ta kuadra òf bo sa ta trese un impreshon robes òf por ta e mes por ta tin un persepshon robes, mi por kòment bisando e bo sa kon ami ta mira e respetando e su pensamentu, pero por ta na e momentu ei ba eduk'é. Nos ba ponele pensa tog even, nos no ku bo ta kritika lokual ku e ta pensa òf di se ke tin ku pensa di tal manera, pero di sierto manera tog ba eduke. Dus pa ku bo comment por ta e por bai pensa un tiki mas leu. Pero en bèrdat mi ta haña hopi nesesario pa bo tog respetá otro su opinion, anto esei bèrdat no ta pasando riba di boso skol. Kosan ta bira un diskushon masha fèl mes. Hopi yammer. Anto loke mi ta haña yammer ta mi ta internashonal mi sa si bo sa hegi nota. Tin gevalnan di criminalnan cu a comete un acto di asesinato, nan ta bira poster riba Facebook. Si esey ta mi no gusta pasobra e cosnan ta cruel. Anto e hende nan ta sigui share. Ey mi ta bisa pakico nos cosnan cu mucha of cosnan hopi cruel mi ta bisa kico tin di share aki nana. Sa mi ora mi a hey cu nan mi ta gewoon delete, block, mi no ta. Si, mi tambe no ta sigui wak mes. Bueno, social media en berdad ta algo cu. Èk ta forma parti di nos bida, pero ta bon pa tene kuenta si kiko nos ta eksponé i kiko nò. Paso tin hopi hende ta wak rònt, i si bo ta apresiá bo privasidat, lo bo tene kuenta ku esaki sigur.